Din niŋ ma ni chichɛli ti kuyɔŋ pola tawa n-naai ka chɛ tinim bɔŋ n sani ŋɔ saha chaŋya ti kpuɣinli ni kadama twelve o'clock, midnight, m-bɔŋɔ maa. A mi yɛn lihirila time maa ka di ŋmanila di na nyɛla Wuntaŋli zaŋ zani taa, amaa zuŋɔ ŋɔ n mina ti yɛn beesila on Canada issue. Ninvuɣu bɔbigu bɛnimi ka di nyɛla ni kadima Canada ka o bɔra. Canada ŋɔ maa mi o mi o ka o reason shɛli din tahili ka o bɔri tin shɛli. Din dee niŋ ka di nyɛla kadima a yɛli ni a bɔrila Canada chandi Canada maa bɔli lee tahili ka a bɔrili. Tuun shɛli ti ni tumdi ŋɔ maa ni n neesim shɛli ti ni bɔri tiri niriba ŋɔ maa, kahigiri shɛli ti ni kahigiri tiri ti mabidirigu ŋɔ maa, ka binshɛɣu ka ti bɔri o, ka laɣiri ka ti bɔri so sani, ti mi bi puhi so ni kadama by force by tender subscribing zaŋ zaŋ ti ti YouTube channel bee liking li but it's your opportunity. Beh o pii ni o ni kadima a yel o, Zaɣila yaa ka zaa wa ni niŋdi binshɛɣu be o ni yeri shɛli ŋɔ maa, a ni daa bi nya so ka o yeli ma li, m biɛli daa bi yeli ma li, m ba piri daa bi yeli ma li, n zɔsim daa bi yeli ma li. Dinzuɣu a yi ti nya so ka di nyɛla lala nir ŋɔ maa ŋun yihila o puu ni o suhu ni ka yɛn niŋ o ni yila lala yɛtɔɣili ŋɔ maa, bɔh a lan weetira. So please n suhirami tuun shɛli ti ni tumdi ŋɔ maa try maliya nia ni kadama time will come di tu ni kadama ti chɛ Dagban li ŋɔ maa ka yɛri ka mɔɣisi li din yɛn chɛ ka ti view bee ti subscribe ka di chaŋ more but a ti sheela ti suhu ŋɔ maa n yɔhindi ti maa so a nyɛ time maa boo to time maa ni nyɛ shɛli m bala maa. Twelve o'clock n bala maa, amaa zuŋɔ m mina ya fiila shɛli ti yɛn di ŋɔ maa ti ku yɛn tɔɣisi la ka maa dindee niŋ ka connection man wula ka a yɛn zaŋ zaŋ baŋ Canada ka m bɔri ni n chaŋ ka wula n nyɛ the right process bee the good process to do so ma bia bee n tizɔ paɣa bee n ŋahiba yɛn take la step by steps only based on Canada. Dindee na ka di nyɛla a yɛn gomi ka konashim maan ka o yɛn niŋ a process zan zaŋ ti a. Wula ka a yɛn niŋ ka konashim maan kamin tu ni o niŋ process zan zaŋ ti a? N yɛn wahila the right way, the right channel. Dindee na ka yimaŋmaŋ bɔri ni kadama a niŋ yimaŋmaŋa a konashim n zaŋ chaŋ Canada bee dindee na mi ka di nyɛla konashim maan n yan niŋ connection zaŋ zaŋ taha ka di nyɛla connection maa jenu n-nyɛli. Connection maan shɛŋa benimi bɛ niŋ li sincerely n yela Naawuni zuɣu. Bɛ puuni ninvuɣu shɛba nyɛ ni kadama a yi ti chaŋ ti sheegi a ni chani luɣi shɛli polo ŋɔ maa ka di nyɛla silimiinsi maa yan bɔhi la bɔhisi too much nyin dim tim m ma bia n ti zo paɣa. To be honest, lala nira ŋɔ maa o nyɛla connection man

O yɛla, N yɛn niŋla visa n-zaŋ zaŋ ti a, either it's invitation bee tourist visa bee o yɛla mi ni Canada kɔmpini shɛli m-beni bee America ka o yɛn niŋ a connection ka a kana ti sheegi n-tumdi tuma di zuɣu. A kɔhimi ŋ-ŋɔ ka kɔhi ŋ-ŋɔ ka kɔhi ŋ-ŋɔ ka kɔhi ŋ-ŋɔ n-laɣim ni n-kana ka o ti niŋ a connection ka a chaŋ. Laa nir maa, Run-away where yɔhi ma m ma. A nyɛ ninvuɣ so ŋun deen yɛla ni Canada ka o yɛn niŋ zaŋ zaŋ ti a, ka liɣi shɛli o ni yɛri ŋɔ maa, o yɛra la liɣi chɔɣima yɛtɔɣa. N ni yɛli ni yi lahi chɔɣimi ma, di tu na andi saani ka dama liɣi shɛli nyɛ maŋmaŋa hankali ni yɛn zaŋ zaŋ bɔhi a. Konaship man maa o ka flight, o ka kɔmpini shɛli ka di be Silimiintiŋ tumdi tuma, ka o yɛn yɛla ni kadama ŋun yɛn niŋ a lala bini maa ti a, n yɛn yɛlim ya kadama yaa niŋ wula? Yaha guuma dayarisi nuu n ni bɔhidi laa nir kani n maa ŋun Dagbani nyɛ o bee o nyɛla kambɔŋa bee silimiiŋa bee Pakistani bee Indiasani ka o yɛn ni o yɛn niŋla connection zaŋ zaŋ ti a, a yi kana ti sheegi Canada ka a zaŋ ma zaŋ chaŋ ti tum tuma m piri ba n ŋahi ba n tizɔro dayarisi no something like that. Silimiin tiŋa suhu la Naawuni ka a kpi, that is your first steps, din kpalim maa nyɛ manmaŋa n-yɛn feesi li m-bahi kahigi li. Di zuɣu suhu la Naawuni whatever connection ka a connection man maa yɛn niŋ ka yɛn kana ti kpi, a yi kpi din naam maa, ŋun nuu yuya, ŋun dini maa naari la Ghana Kotoka International Airport. But connection din saran ka nyɛ manmaŋa ni tooi piligi Naa niŋ a process la hali n ti naagi ka di wuhiri ni ka dama a ni doli so shɛli ŋɔ maa the good way ka a shiri doli ŋɔ maa dini nyɛ din sani piligu m ma bia a nyɛ di neei niŋ ka di niŋ a bɔriba Canada visa bee invitation ni a chaŋ di piligibu. Kpaŋ maa maŋ ka a piligibu puuni ka di nyɛla a nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛn buildi a strong bank statement. Number two, din dee niŋmi ka di nyɛla a mali paɣa bee a ka paɣa bee a mali yidana bee a ka yidana. Kpaŋ maa maŋa ka a reason of returning back maa di puuni shɛli ka di nyɛla a mali marriage certificate. That is number two. Number three, kpaŋm a maŋa ka a mali a company registered by you. A ni tooi bɔhi ma ni wula company bee business, company bee business, di zuɣu mi ni a ku tooi mali company. But a ni tooi register a business. Wula ka bi register business? Ghana di yaɣiya, hali pilaafɔɔn nima niriba pam beni di yaɣiya ka bɛ registir bɛ maŋ maŋa ka laa dini ŋɔ maa ka di tumdi tuma n zaŋna tiri ba. M bɛ yɛn niŋ a yɛtɔɣa gbaliŋ n yɛn yɛli a mi ya soli zuɣu ka ti ʒiya maa, kuligu noli ka n ʒiya ŋɔ maa ka yɛtɔɣa zahi ka ti yɛri pɔhim zuɣu Naawuni yu ti pam ka ti mali pilaafɔɔn ka di nyɛla WhatsApp platform n-nyɛli, ka lala platform ŋɔ maa ka Naawuni chɛ ka asanzalinima ban mi biɛhigu ti mali ninvuɣ shɛba ka di nyɛla saha shɛli beni mi so yi daa ku bɔri passport din teeku la ni o cham Ankara o cham Kumasi ka di yuugi. Lala pilafɔli ŋɔ puuni niriba pam di daanfaani n-nyɛ zɔsimli n-nyɛ mabiligu ka di nyɛla hali o yi ku bɔri binshɛɣu ka ku yiŋa n-ti ku yɛli li ninpɔbi ka ni di solution diya n-kami na. Sara di taritila dundɔŋ ni ni ka naan yi sambani polo. Di zuɣu ti ni niŋdi shɛm pilafɔli maa zuɣu Dagaŋ kam a yɛn nyooi la di zuɣu. Di zuɣu din dii ti niŋ ka information shɛŋa kana. kamani Bahrain, Qatar, Kuwait, eh eh Dubai opportunity include silimiintiŋ ka opportunity shɛli yi kana ti ku tooi yɛli pɔhim zuɣu, amaa ti ni tooi niŋ ni wula ti ni tooi yɛli dundɔŋ maa puuni imma so n bɔri sɔŋsim shɛli bee binshi shɛli so n bɔri ni o niŋ passport lala opportunity ŋɔ maa ti ni tooi niŋ wula ti ni tooi yɛli li lala platform ŋɔ maa zuɣu n suhira mi lala platform ŋɔ maa zuɣu. Di rules n bɔŋɔ, Number shɛŋa din be screen shot maa zuɣu a yi dihi ti number ka yɛn ti ti m pa hi mi pa hello so a yi nya a message ka a niŋ ma hi bee ka a ku write ma bila bila n yuli nya n ŋɔ ka zaŋ zaŋ bahina am not going to reply you n ŋɔ scammer n nya I don't know you so the best way a ni ku yɛn niŋ shɛm ti ma message Voice message, Mister President, n watch ya video yaa ka zaa ka n gba di bɔri ni n join yi platform ŋɔ maa n gba bɔhindi gorim puuni yɛtɔɣa bee n gba learniri more about travel bee ka n gaadiri man mini man own experience about travel. A yi zaŋ lala yɛtɔɣa ŋɔ kana yaa a ni nya ka ti bo soli automatic n share ti YouTube maa zaŋ zaŋ ta bee ka ti add zaŋ niŋ platform ŋɔ maa zuɣu. A yi joini platform ŋɔ maa Don't rush. So beni o ku kpɛra ka o na thank you for adding me, we don't accept lala binyɛhiri ŋɔ maa. A yi joini kam audio bi kana. Don't rush. Audio maa ni kana. Platform maa zuɣu kukoli kam din yɛn kana di nyɛla based on gɔrim yɛltɔɣa. So ti ka ŋuli ŋɔ nyɛla anfaani ka ŋuli ŋɔ pa anfaani m pa shɛli bɔha shɛŋa pun bɔhimi ka nya nti naan kana ŋɔ maa. A ni nya sani ŋɔ maa, the best way ka a yɛn introduce a maŋa. Oh, zaɣila yaakaza nima, platform ŋɔ nima, n daa wum la video shɛli bee ŋɔ ka ŋɔ ka ŋɔ ŋɔ zuɣu n miri mali bɔhigu zaŋ kpa m bɔŋɔ ka chɛ sani na nyama. M bɔhigu maa nyɛla ŋɔ, Directly ŋun ka mali la A bɔhigu maa di answer wee n-zaŋ li zaŋ ti a. M ma bia kaman ni pun yɛla ŋɔ maa ka di nyɛla connection man kam ŋun yɛn niŋ a process zaŋ zaŋ ti a ka di nyɛla o ni yɛn niŋ zaŋ zaŋ ti a ŋɔ maa ka di nyɛla ni bɔhis a yɛla a ti shɛli ŋɔ maa ka o request a li. Ti mali ninvuɣ so beni ka o yɛla Where n yan apply ya visa n zaŋ zaŋ ta in Canada. Canada wala ka bɛ tiri ba visa, bɛ tiri la according to a passport maa. Din dee nyɛla kaman n pun niŋ a passport maa pumpɔŋɔ new one maa bɛ niŋ la ten years. So di nyɛla kadama a passport maa zuɣu dana nyɛla fresh ten years ŋɔ maa ka a mali binshɛɣu kam zaa ha ka di yi beni. Bɛ yɛn taali bɛn tooi taali a visa maa ten years but a first kpɛbu a yi kpi yaha yihili ahankali puuni kaman ka n yi kpe ka n chaŋ ti tumdi tuma maa yihili ahankali puuni chɛ ka di be a suhu ni a ni ku liɣiri binshɛɣu ka zaŋ chaŋ maa nyam maa n yɛn yɛn tana ni n ku liɣiri maa zaŋ chaŋ a ni yi ku paai ka n ni tumdi tuma yihili ahankali puuni I repeat it all the times binshɛɣu kam ka a dii paai ka ni tooi nyɛ n tum tuma. Di nyɛla based on who you know to connect you din tooi niŋ Abapir bee Aso bee din kalinli zaa yɛn kpalim zaa di yɛn nyɛla gbansabili tali tuma ka a yɛn tumdi lala ka bɛ mali tira a ka gbana a ni tumdi binshɛɣu kam maa zaa ha zuɣusabili tuma ka a tumdi li maa chɛ a ni kahigi li zaŋ zaŋ ti a nimaani a ni yɛli bo di zuɣu a yi di nyɛla Canada ka a chaŋ ni a ti kpe ka bɛ yi ti a la di nyɛ yuun pia dini ka a nya nasara ka bɛ yɛn ti a bɛ yɛn ti a la yuun pia dini Di yi nyɛla kadama bɛ chɛki a gbaŋ maa zuɣu ka a ni kana ti labisi bɔha shɛŋa maa zaa ha, di nyɛla bɛ yɛn a gbana maa, di chɛla yuma anu ni a passport maa di expire. Tɔ lala dini ka bɛ yɛn zaŋ taai. Di yi nya a passport maa di chɛla yuun yiŋa ni di expire ka a niŋ nasara, lala ka bɛ yɛn zaŋ taai. Bari binshɛɣu ha pirila a chindi tam ka niriba pam bi niŋ ni hankali zaŋdi chani nin polo. Dini n nyɛ based on ninvuɣu so ŋun niŋ a process maa zaŋ zaŋ ti a yi booni o la connection maa ni n yɛli n nyɛ process ŋun niŋdi a process maa zaŋdi tiri a ŋɔ maa. Di tum ni di yi nyɛla nyini mani maŋ yɛn register a business kpaŋ maa maŋ ka a business maa puuni. Yuli kam din yɛn kpɛ gbaŋ maa puuni, kamani ŋmahinli, a chaŋmi ni a ti register a business. Yuli kam din yɛn kana business maa puuni, ka a me yuli maa. Information kam din yɛn kana gbaŋ kam a ni yɛn zaŋ chaŋ na, ka a me lala information maa. Kamani ŋmahinli, connection maa ni tooi niŋ a binshɛɣu kam. ka di di jisi bizina nyun ku deegi la liɣiri kul ni o niŋ a binshɛɣu kam zaa ka a yiɣisi chaŋ ti kpi o mi ni n niŋ binshɛɣu kam zaŋ ti a maa ka visa kana ka a yɛn chaŋ but a bi mi din sani ka o niŋ zaŋ zaŋ ti a din sani ka o niŋ zaŋ zaŋ ti a yɛtɔɣa bɔnim ka o yɛli ka di be gbana maa zuɣu ka a chani maa ti mali a Profile manager shɛba ka bɛ be tiŋ kam ka bɛ be airport tiŋ kam malila walaa nir ka o ʒiya kaman ŋmahili di niŋ ka a yi chaŋ Canada a ku kana ti paana Ghana nim maa shee ka o deei li n chɛ ka miri ka a zaŋ a Dagbansili bee a kavuni salinamiri kpɛŋɔ yaɣa chana o ku yɛn bɔhimi yaɣa chana Ka a yɛl o, Daliya din sani ka a chana? A ni yɛl o yɛtɔɣ shɛli maa, ŋun ko yɛn zaŋ o foon bee o mashin n-ŋmaagi a picha maa, a foon maa bini maa, a information shɛli a ni providiri nimaani maa, n-sɛ na zaŋ ti Canada a ni chani luɣ shɛli polo maa, ka bɛ tiri o feedback ni bɛ nya nya a binyɛla gbana maa zuɣu, ka di wuhiri ni a nyɛla manager.

ka a di pun bi mi, ka a noli ʒinʒia. Oi, a bizinɛs maa di yuli booi niɛm ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ka a di, amaa di yi nyɛla nyimmaŋmaŋ n-niŋ li. Di zuɣu n ku mali ninvuɣ shɛba ka m mini ba shikuru bihi ka ti be ya ŋɔ, ka bɛ mali America mini Canada nim visa, ka yɛli a ku deei shɛli n-zaŋ tam ma bia yaaka zaa, ka o yɛli ma, The dried way din to ni di niŋ ya a chɛ ka lala nir maa woi ka mali certificate ŋun bom li, woi ka o mali business ŋun che ka ti register o business maa. Registibu ka bɛ niŋ li binshɛɣu kam zaa ha. Eeh ti ni ni yɛn niŋ shɛm ti yɛn bo so woi m-mali o bank account yaha ka ti pompi laɣ kara n-zaŋ niŋ di puuni din yɛn wuhi ni o nyɛla business man, o nyɛla ŋɔ, o nyɛla ŋɔ, o nyɛla ŋɔ, o ni tooi chaŋ di easy way m-bala maa. Ti pirigili laa ka ti mali li gɔra. A nya ka mɔɣu ni yɛli shɛm bilibu, amaa bia Dagbani niriba lan yɛn nyɛla yɛlimaŋli ŋɔ maa. So man wɔhimi, Yi a yi bɔri tin shɛli chandi, a daliri nyɛla din sani. Maybe, ŋmahinli, gɔrim bi ʒiɛmda. A yɛli ni a bɔri ni a chaŋ Libya. A takahi nyɛmi nya a nyɛla Libya bɔga so ni kana ti me yili shɛli ka a gba takahi be nimaani. A yɛli ni a bɔri ni a chaŋ Italy. A nyɛla a mabi so ni yi Italy n-kana ti niŋdi binshɛli shɛŋa ka di takahi biɛra. A yɛli ni a bɔri Canada. Canada arizin nyɛla din sani, America arizin nyɛla din sani. Di zuɣu n mi ni zuŋɔ Canada di kpɛbu a nya a yi mali kɔnɛshi mani guuri kɔnɛshi mani ka o yɛla, zaɣa yaaka zaa a yi ti chaŋ ti be n kpɛri tiŋ maa puuni ka di ti nyɛ bɛ yɛn bɔhimi ka a bɔri ni a di tim a ni tooi di tim pɔi mi ka a mi ti yɛn chaŋ ka kɔnɛshi mani maa o niŋli yɛlimaŋli n yɛla ŋɔ maa a yi ti nya ka di nyɛla ni zaŋ binshɛɣu zaŋ ti a maa ka a chaŋ ti kpɛ Niriba pam ku mi niriba pam, ka connection maa so ŋun yɛn niŋ bɛ mɛtɔɔ maa ka o niŋ li la ni o apply la based on working permit. Bɛ mi ni bɛ maa o yɛn bela ni maa ni ka niŋ lab process maa ka di wuhiri ni working permit ka a mali kanna ni maa ni but baŋmi ni m po yɛla ni ka di by law. a kari right ni a kana direct n-tiri chɛ ni a ti maa ka a di kanna n karimla na nti tum tuma. But connection man maa niŋli la based on a yɛn kamda ti tum tuma ka nyin je a bini a yi kana ka di ti nyɛ binshɛɣukam. Miri ka a ʒiya ka di nyɛla connection man niŋ zaŋ ti ma ni ni kana ka n ka ti niŋ ŋɔ ka chaŋ ti niŋ wula? N chaŋ ti n niŋ ni o, a yi niŋ lala rɔɔmbila maa, nyin din ni ku yɛn nyɛ shɛm, a yi kana, ka Naawuni yu a. Sokam ni o zuɣu, bɛ yi bi kɔntiri o ya ka a yi fain, bɛ mi yi kɔntiri o ya, ka a lihi ka bɔhisi maa yɛn niŋ tuun maach a zuɣu. Jia, jia, jia, jia, jia, jia. A yɛn dila tim, a yɛn dila tim, a yɛn dila tim. Tim maa puuni bɛ bili yɛn labisa na, amaa n dii gbibi a suhu ni na di bili yɛn niŋ ka bɛ kpalim piligi a process nimaani zaŋ zaŋ chaŋ maa. Canada a chaŋ ni a ti sheegi a sheebu na bɛ mila sokam ni yirina luɣ shɛli polo especially to West Africa, Ghana mini Nigeria a sheebu na. Bɛ mila a shili kpɛɣu bɛ maŋmaŋa Canada maŋmaŋa airport maa noo ka bɛ yɛn niŋ a welcome a yɛn dila tim a yɛn dila tim bɛ ka a yɛtɔɣa shɛli nimaani maa bini n-ku yɛn kpaɣi dari zaŋ zaŋ chaŋ ti kpe a hotel ni a gbɛbu shee din tu ni goli kam a lan ka duu yɔri a lan ka binshɛshɛli but Miri ka a lihiri ni kadama Konashim maa ni maa yɔhim ma mi ka a yoli laɣiri yaɣa ka zaŋ kana, a mi ka a ti paai na ŋɔ a nyɛmi bee n-chaŋ ti tum tuma? Eeh! Kunduŋ daadua maa nyɛmi ni Naawuni kpɛhim o buzɔŋ ni ka o mi zaŋ o yaɣa yini zaŋ zaŋ yi di zuɣu nyɛ ni kana ti sheeni ŋɔ maa pumpɔŋɔ, a yɛtɔɣa a ni yɛn mali li shɛm n-nyɛ gbana dini n-kpalim nyɛ li, di zuɣu a yi kana ti sheegi din kpalim maa ka a yi pa piligu nimaani ni yɛn yɛla shɛm N yuli m-booi ni Mister President on social media an tooi joini ti WhatsApp platform maa. N ni yɛn yɛli shɛli yaa m bɔri ni a sɔŋ ma n like video ŋɔ maa. Subscribe Sweet African TV believe me there's a lot of good benefit from Sweet African TV the quality of the stories.